Хәерле сәгатьләр булсын, кадерле укучыларыбыз, кадерле хөрмәтле җәмәгать. Без бүгенге көндә шушы э, мизгелләрдә үзебезнең күренекле язучыбыз, драматург, прозаик, шагыйрь Җәмәгать эшлеклесе, атаклы Аяз Гыйләҗевның фатирында аның хатыны Нәкыя апа Гыйләҗева белән күрештек. Иҗат турында, Аяз абыйның турында, яшьлек турында, аның әсәрләренә булган мәхәббәт турында бүген сөйләшергә исәплибез. Аяз абый драматург иде бит инде ул. Хәтта э, Гүзәл Сәгыйтова, Миләү Шәһабетдиновалар аның драматургия хакында диссертация язлар бит инде. Һәм шулай ук менә мин аны яшьтән, бала вакыттан укып үскән бик көчле прозаик ул. Мин аны үзем э, беренче булып шул прозаик буларак кабул иттем. Ә менә үзе ничек уйлый иде ул иҗаты турында? Үзен күбрәк драматургмы, прозаикмы? Эш башлавы аның драматург буларак. Ул үзен нидән тоткынлыктан миңа хатлар язганда теге үзенә гашыйк итәр өчен корал итеп кулландымы, астына драматург Аяз Гыйләҗев дип куйган хатлары бар иде, кайбер вакытта башкача инде, башкача, ләкин ул үзен драмматург итеп күрсәтергә теләде. Драмматург э, булуы аның яшьлегеннән күңеленә салынган нәрсә булгандыр дип уйлыйм мин. Авылда һәр йортта 6, 7, 10 бала. Балалар һәр берсе үзләре үзләре аның күзенә шәхес булып күренгән һәм алар аның алдында Спектакль уйнаганнар. Ул шулай күргән һәм менә сабый чак истәлекләре турында язган язмасында бар аның. Э, бәрәннәр белән, э, бузаулар белән авылда бит инде ул вакытта э, сарык бәрәннәсә өйдә була иде, бузаулар өйдә кертелеп торадыр иә шулар белән уйный торган булуын яза ул тирә якны халыкка тамаша итеп күрсәтергә хыялланган Менә шуннан килгәндер инде дип әйтәм инде. Аннан инде алга таба, алга таба ул аның теге күңелендәген сәхнәләштереп кенә бирә алмаганын тоеп, прозага да күчте инде. Ул дүртәү повесте бит, ул бөтен хисеңне ала торган повесть. Чын тормыш Менә хәзер бүгенге драматурглар, театрлар безне санламый, татар драматурглары индеме, Пьесаларыбызга куймыйлар дип бик еш зарланалар. Ул вакытта, барыбер бит инде моңа егерме-утыз ел вакыт узган, ул кеше гомере өчен, заман өчен шактый гомер, тарих өчен бик зур булмаса да. Ул вакытта театрлар белән драматургларның мөнәсәбәтләре ничек иде? Сез бит инде барысын да белеп Күреп яшәдегез, име? Аяз, бәлки ул вакытта Аяз абыйга шалтыратып театрлардан, директорлар, театр директорлар, режиссерлар, Аяз абый, куерга әсәр юк, бер пьесагызны китерегез әле, дип шулай сораган кешеләр булдымы? Һәм әллә нәкъ бүгенге шикелле идеме, театр аерым, драматург аерым яши идеме, менә ул вакытта? Аяз шулкадәр авторитеты ул вакытта да. Ул 59 Аяз бит инде тоткынлыктан кайтты 55 нче елда. Аннан инде аны бит инде 50 тиз генә якын китермәделәр. Чын шәхес икәнен аңлыйлар и шул чорда ук. Ләкин аның белән мөнәсәбәткә керүдән куркалар и. Аның белән мөнәсәбәткә керү үзләрен каралту иде. Ләкин 57 нче елда ул Чаянга урнашты. Юмористик хикәяләр яза башлады, кыска-кыска-кыска. Э, һәр номерда аның әйберләре чыкты. Ул төпләмнәрне мин архивка тапшырдым инде. Шунда эшләгәндә ул пьесаларын э, Галиәскар Камал театрына тәкъдим итте. Беренче пьесасын 59 елда аның э, Җиз кыңгырау пьесасы куелды. Куйды Равил Тумашев. 59 нчы елның сентябрем ул. Аннан инде 60 нчы елның февралендә Киек коз юлы э, пьесасын куйдылар. Бер сортынан берсе 5-6 ай эчендә. Монсын куйды Ширияздан абый Сарымсаков. Икесен ике кеше куйды. Менә кичә генә кенә миңа Миләүшә Хабутдинова әйтте, Аяз абыйның Җиз кыңгыравын һәм киек каз юлын караган Нәкый Исәнбәт Аязны бөек драматург бу шәхесне Язучылар берлегенә алыгыз дип. Аяз да әйтәдер, и Нәкый Исәнбәт рекомендациясе белән кердем мин Союзга дип. Менә драматург буларак керде ул Язучылар берлегенә. Әйткән Нәкый Исәнбәт бу пьесаларны куярлык Режиссерларыбыз юк икән безнең, дигән. Мәгънәле, эчтәлекле әйберләр язган бу яшь бала, дигән. Менә шуннан инде Аязны гел Мәскәүдән килгән кешеләр, театр белгечләре Аязны гел Мәскәүгә чакыралар иде. Камал театрында ул вакытта бик теге яшьләр юк иде. 61 нче елда Шипкинчылар кайтты. Шипкинчылар кайтканда... Бик көчле труппа инде э, аннан. Бик көчле труппа кайтты. Иң беренче иттереп Аязның көзге ачы җилләрдә әйберсен э, Габдулла абый Юсупов режиссерлыгында куйдылар. Нәҗибә, э, Ринат Таҗтиновлар анда төп рольләрен уйнадылар. Ә прозага ныклап торып кайчан кереп китте, кайсы елларда? Хәтерлисезме сез? Э, ул бит икесен дә бергә алып барды. Икесен дә бергә барды. Әйе, ул э, э, прозаны читкә тибәреп, драматургияга тотынам дип яшәмәде. Проза белән акча керми иде. Балда майда йөзеп яшәр өчен аяз көне-төне эшләде. Көне төне эшләмәсә, ул э, кайсына өстенлек бирде дип әйтәсез, драматургия аңа акча китерде дияргә була, драматургия күбрәк акча бирә. Көз чите белән генә сезнең өстәлгә, язу өстәленә, эш өстәлегезгә, андагы компьютерга карап торам. Хәтта менә э, сездән шактый яшьрәк Язучылар да, мөхәррирләр дә. Компьютерга ирене алмадым, кулдан язам, кулдан эшлим, компьютерны белмим, диләр. Сез күз тимәсен компьютерда эшлисез дип беләм мин, әйме? Ой, Аязның гомерендә дә ручка тотканы булмас. Иртә белән сәгать биштә тора иде дә, Яңа бистәдән Җәяү нигә Бауман урамына унтугызынчы йортка җәяү чап чаба иде һәм кеше сигезгә эшкә килгәнче ул машинисткаларның машинкаларын сорап куя иде һәм шунда ул әсәрләрен яза иде. Иң беренче иттереп калибри ул машинка күрсәтә дә алам, башта шул алып шулың белән мәш килде. Аннан бер Москва дигән машинка алды ул. Бик начар машинка ләкин Аязның тиз язуына түзә алмады ул, ул машинка төз ватылды. Без 8-9 машинка алдык. Көндез балаларны карыйм, чабам, төннәр буе машинкада үземнең машинка аязныкы түгел, аяз машинкада басамын да, э, мин аны редактировать иткәли ул фәлән 50-55 бит, 60 бит, төн буена бер пьеса язып куя идем. Аннан инде э, компьютерлар килеп чыкты бер заман, бер заман. Шуннан Рашат миңа Ике, ике компьютер китерде бай. Менә әни утыр да өйрән, утыр да өйрән дип. Компьютерга өйрәтте 96 еллар микән ул. Э, Аяз олгая төшкән инде. Мин Аязның э, иң беренче Якуб Занкиев белән ике арада хатларын яздым. Алар бик күп булдылар. Ибраһим Салахов белән хатлар хат. Аяз Кил әле, мин әйтәм, компьютерда басам мин монда, Аяз икенче бүлмәдә утыра инде ул, ул вакытта балалар уже өйләнеп э, китте. Әйдә, мин әйтәм, компьютерда баскан әйберләрне күрсәтим әле дим. Кит әле, ышанмыйм мин ул әйбергә ди. Аяз компьютерга э, тотына алмады, олгайды инде ул анда. Сезнең Аяз абыйдан аерма 9 яшь. 9 яшь бит әле, әйме?
Әйе.
Мин бер Аяз абыйның сөйләгән исә, без бит аралашадыр идек, ул яшьләрне ярата иде, имә менә сез инде бик әйбәт хәтерлисез, без сезнең имә бик тәмле чәйләрегезне, ризыкларны ашаган бар. Ркаил Зәйдуллова икебезне ул гел менә шушы өйгә кунакка дәшәдер иде һәм без бик матур итеп сөйләшеп утыра идек, әйме? Менә шул вакытта аңа истә калган. Аның бер сөйләгәне бар. Нәкия әле мәктәп баласы мин беренче мәртәбә күргәндә. Бөтенләй балачага иде. Шуннан ул имеш сезгә әйткән, кызый, мине көтеп тор, кешегә кияүгә чыкмасын дә үскәч, мин сиңа өйләнәм дип әйткән бугай ул сезгә. Дөресме? Нык дөрес.
Без бит туганнар. Сарман районында, Югары Әхмәт авылында Оязның Әнисе Могатәрәнең әнисенең төп йорты. Шул төп йортта, Могатәрәнең энесендә, Мирзаһибта минем апам. Сарманга килде Аяз унынчы классны тәмамларга. Тугыз ел Баграж мәктәбендә укыган ул. Унынчы классны Аяз Сарман мәктәбендә тәмамлады. Аннан Мин инде шул 10 класста укыганда, мин беренче класста укырга кердем. Менә шул вакытта мин аңа гашыйк булып калганмын инде. Менә дөрестән дә шулай. Мин анда Наҗия апаларга барам, Наҗия апаларның Лиюзә исемле бәбиләре булды инде. Мин ул баланы карарга барам, мәктәптән кайтам да, ул бит инде беренче класс баласы, бәбине карау бик әйбәт бит инде. Менә шулай иттереп, менә шулай иттереп, мин Наҗия апаларда мәш килеп йөргәнмен. Унынчыны тәмамлый да ул Сарманда, 45 нче елда Аяз килеп беренче курска университетка укырга керә. Укый да 46 нчы елның февралендә Аяз ачлыкка чыдый алмыйча, ташлап кайтып китә. 45-46 нчы елда кайта да ул комсомол эшендә эшли. Анда машина юк. Э, отлар белән Мирзаһит абый анда ялан килеп йөрми аларга ризыклар китергәли иде. Мирзаһит абый э, Әхмәттән безнең авыл тугы иде. Ул 55 кә кадәр сез хат та алышмадыгызмы? 55 кә хәтле хат та алышмадык. 46 нчы, 48 нче елларда ул Зәйдә комсомол эшендә эшли. Аннан Зәйдә күрә инде ул халыкның ничек ачыкканын, сугыш елларының афәтләрен, саз җырып, авылдан авылга йөргәннәрен тасвирлап яза бит инде ул әсәрләрендә. Менә шуннан инде 48 нче елда яңадан керә дә ул университетка. Беренче курстан башлап инде 41-нче курсына укый, икенче курста 40-49-нчы елларда беренче курста, 49-50-нче елда икенче курста укый, 50-нче елның 21-нче мартында аны кулга алалар. Мин инде Ахмәттә аның кулга алынуларын ишетеп белеп торам, бала чага булсам да. Ә сез дә кызыксынасыз, әйме? Бу егет белән. Бу егет белән кызыксынамдыр инде. Аларның бит дүрт бала алар, малайлар. Алар бөтенесе интеллигентлар, Аязның абыйсы Азат физика укытучысы, математика укытучысы иде. Өченчесе Алмаз, ул бу елларда медицинский институтта укый иде. Мин унынчыны бетердем дә, медицинскийга килдем мин дә. 10-нчыны бетергәч, 54-нче э, елның августында имтихан бирергә килдем. Имтиханнарым бик әйбәт бирдем дә, кайтып киттем мин. Кайттым да кире юрганнарымны алып кердем дип килдем мин август ахырында Маяковский урамында тулай тора. Э, мин исемлектә юк. Мин аптырадым инде. Шуннан Алмаз, Алмаз ул вакытта 4 курста укый, медицинскийда. Алмаз белән шулай аязның инесе бит инде без туганнар шуннан алмаз мине белән йөрде инде алмаз миңа әйтә бу илле дүртенче елның августы бит инде аяз дейді нәқия ди аяз абый ди кайтырга тиеш аяз турында уйламыйм да әле миңа хатта юк чорт та юк бит әле аязны белмим дә мин шуннан инде алмаз әйтә Алмаз утызынчы елгы, Аяздан ике яшькә кече. Әйдә, ди, Аяз абыйны, ди, яңадан тикшерергә, ди, Карагандадан алып кайталар, ди. Көттек, көттек, көттек, кайтмады. Алмаз кереп-кереп йөрде инде, шулай булды инде ул. Шуннан инде мине Алмаз пароходка озатты. Мин кайтып киттем Сарманга. Аннан инде икенче көнне кайткан Аяз. Алмаз белән очрашканнар. Нинди кыз булып үс инде ул э, Нәкия дигән Алмаска. Алмаз әйткән бик әйбәт дигән инде. И шул беткән. И шуннан инде Аяз э, киткән э, яңадан Карагандага. Шуннан караганда да миңа 54 нче елның декабрендә хат килә башлады. Ну, мин котым чыкты, хат язмадым аңа. 55 нче елда ул Багражга кайтты. Аннанчы инде ул миңа көн саен хат яза башлады. Көн саен хат килә башлады миңа. Язды инде ул, быелга керми тор инде, Нәкыя, алдагы елларда керерсең әле, диде. Медицинскийга кермәсен, диде. Шуннан инде хәзер Миңа хат язып, шулай мине инде тәрбияләде. Мин башта укыттым әле, мәктәптә җиденче, сигезенче классларны укытып йөрдем, тыңламыйлар балалар. Авыр миңа укыту, мине балалар тыңламый. Мин дә, үзем дә бит инде унынчы класс, җиденче классны укытам. И шуннан май заводында лабораториядә эшләп тордым. Аннан берзаман егерме өченче августларда аяз Багражга кайтып төшә. Төрмәдән кайта, 55 нче елда. И, кайтып бер кич куна да ул, 30 чакрым җирне җәяү Әхмәткә килә. Мин Әхмәттә ул көнне умарта карап, бал суыртып йөри идем. Безнең анда кирпеч йортыбыз бар, умарта әйберләре саклана торган, бал суырта торган. Мин рамнарны алып кайтып, синтрабишкаларга тыгып, шулай балны суыртам. Ул шул кирпич йортта инде утырып тора. Кая, ди, синтрабишканы мин әйләндерим, ди. Юк, син әйләндерә белмисең аны, мин әйтәм. Кытай алфавиты түгелдер инде, дип утыра. Мин аны соңыннан әйттем. Шулай дип әйттемме, ди. Әйттең, мин әйтәм. Э, шулай әйттереп, инде шуннан мин бал суырттым, чиләк чиләгән кей балларны инде, инде икенче өебез бар, шунда ташый инде. Ярар, шуннан Аяз әйтә, әйдә, ди, без, ди, Бузат буена барып, без анда атаклы Бузат чишмәсе бар безнең. Киттек җитәкләшеп. Бузат буена барып, ипләп кенә йөреп, теле телгә йокмый инде, хәтәр. Аяз үзенчә, ул бит инде матур сөйләшә. Мин ничек булганмындыр инде. И шулай иттереп Бузат буеннан кайтканда, бер менә ул бит мизгелләр истә кала. Нәкыя ди, әгәр без ди бергә тормыш корып җибәрсәк, шушы бузат буенда агач утыртырбыз ди. Бу сүз истә калды. Ярар, шулай ул Казанга йөреп, Казанга бара, кайта, бара, кайта, университетка моны алмыйлар. Төрмәдән кайткан, э, реабилитированный, реабилитированный мин дип, э, тегендә бара, монда бара, нужен, э, и ректор курка ди мин алырга ди. Көн сайын хат яза, бөтен хатлары исән. Көн сайын хат яза, мин эш кылмасам ди, ярар иде курка бугай инде. 50 Алтынчы елда мин дә укырга керергә килдем монда. Мине җитәкләп кенә йөртә инде. Мин тулай торакта торырга телим. Җук, тулай торакта тормыйсың, ди. Өченче курста укый. Мин беренче курста, ул мине җитәкләп кенә йөртә. Без бик дус кына яшибез. Островский урамы 89 нчы йортта Шамил Рәкыйпов белән алар квартирда торалар. Мин менә үзәк Колхоз базары янында Володарский урамы бар, ике генә йорт ие бар анда, хәзер юк ул урам. Шул Володарский урамындагы бер йортта торам, аяз урнаштырды инде анда мин. Яшь сталинчы газетасына яза, әйбәт кенә гәранар түлиләр анда. Мөхәддәс Йосыпов каядыр заводларга бара. Аяз язса ярамый, алмыйлар. Мөкатдәс Йосыф бара да, аның ул кадәр язарга сәләте юк. Бик канәгать инде ул Аяз язганнан. Кайта да сөйли, нәрсә күргәнен. Шулай заказ бирәләр газетлардан, шуны яз, моны яз дип. Аяз төнлә нәрсә сөйли, бәк шәпләп мәкаләләр яза. Бертуктаусыз болар Татарстан яшьләренә Мөкатдәс Йосыф исеменнән мәкаләләр язалар. Бергә бергә Аяз Гыйләҗев исеме юк. Шаянда Шәүкәт Галиев әдәбият бүлеге мөдире иде ул. Онда моңа әйберләр язарга биргәли һәм Шәүкәт Галиевнең бик нык исе китә инде Аязның ниенә язу сәләтенә. Шуннан Өченче мартта тәкъдим ясый Шәүкәт Галиев аңа, Аяз, давай син безгә эшкә кер, дип. Ничек аны эшкә алдылар, аптырадым, хәзер дә аптырыйм мин аны. Бер җирдә дә әйберен басмыйлар. Шәүкәт Галиев аны эшкә алды шунда. Шуннан өченче март көнне миңа килә дә әйтә, Нәкыя, ди, мин бүген эшкә урнаштым, ди, мин бүген өйләнәм, ди. Прохатной бер бүлмәдә, бер карават, менә шунда яшәп киттек без. Шуннан инде чаянда Аяз эшләп йөри, нидә университетта укый булып исәпләнә, университетта 30 сум стипендия ала, тегендә 90 сумнар акчалар керә. Хезмәт хакы.
Бик күп акча ул, 90 сумнар. Ул вакытта бик авыр хезмәттәгеләр дә 60 сум ала иде. Аяз аннан Галимҗан Сәгыйдуллиннан акча алып, 27 нче апрельдә студентлар без студент туй ясыйбыз дип, без студент туйлары, аннан өлкә өч көн бездә туй булды. 58 нче елның 31 нче августында мин бәбәй табарга тиеш. Мин икенче курсны тәмамлап киләм. Минем Миславскида тора торган әби бала белән монда тормыйсыз, ди. Шуннан 31 нче августта бала тудыру йортына Аяз мине илтеп куйды да, Яңа Бистәдән ишелергә тора торган бер күл урамы беренче йортта тапкан инде фатир. Куркыныч инде анда. Утын ягып, голландка мич, шул керосинкада әйбер пешереп ашыйбыз. Әй, матур, рәхәт тормыш ий шунда. Шуннан бәби Искәндәрне шунда алып кайттык. Колешкин Тукай үлгән йортта таптым мин өч баламны да. Унҗиде көннәр булуга әнкәй бәби күрергә килде. Әнкәй килгәч без җәннәт, эй, рәхәт, әнкәй карый башлады баланы. Октябрьдән укырга йөри башладым. Минем бер сәгать тә, бер көн дә дәресемне дә калдырганым булмады. Искәндәрне әнкәй карый, мин укырга йөрим. Әнкәй әйтә, мин, ди, май айларында, ди, авылда, ди, балалар, ди, йортлар сала, фәлән эшләр күп, ди, бәрәңге утырта, фәлән вакыт. Кайтып китәм, ди, инде.
Мин, син имтихан биргән вакытта кайтып китәм, ди. Шуннан минем туганым шул Наҗия апаның малае бар, алты яшьлек. Әле бер көндә сорый ул Тәлгать, врач булды ул Зәйдә. Ул ничәнче елда килдем мин, Нәкыя апа, ди, сезгә, ди. Мин әйтәм, 59 ел булгандыр инде ул, дим, әле бер көндә шалтырата Тәлгать Зәйдә врач. Шулай иттереп, шуны җибәргәннәр миңа бала карарга. Баланы Бер-ике-өч сәгатькә дип Тәлгатькә калдырадыр ием дә, трамвай белән чабып барып, химик химкорпуста укый идек без ул вакытта. Шул химкорпуска имтиханнарга мин чиратсыз чабып барып керә идем дә, имтихан бирә идем дә, кайтып китә идем. Әниләргә кайтып китә идем. Мин кайнаналарда бик яратып яши идем, Багражда, әти-әниләрдә. Менә шулай иттереп, әти-әниләргә кайтып китеп, Шулай баланы җәй буе аяз инде эшләп калгадыр я. Искәндәр белән тагы сентябрьдә килгәч, әнкәй дә монда килә иде. Әнкәйгә урын да юк, раскладушкада йоклый әнкәем, бәгырькәем. Кешеләр әйтәләр, фәлән белән тордык, кайнана утыз. Мине кайнаналарым үземнең әнкәйләр карады. Нык карадылар. Ә кайнаналар, үзеңнең әниләр, бала караучылар, алар баланы нык тәрбияләүчеләр. Менә шулар тәрбияләде минем балаларымны. Ничә оныгыгыз бар сезнең? Тугыз оныгыбыз бар. Ул оныкларның үзләренең балалары бар бит, менә Мансурның кызы Зифа. Мансурның кызы Зифаның өч баласы бар. Искәндәрнең кызы Галиянең Хәсән бер бала, икенче кызы Миләүшәнең ике бала, Бахтияр, Баязитлар, Хәсәннәр. Мәрьям, Рәсүл, Бибисаралар. Сез бәхетле бай дәү әни. Аллага шөкер, Аллага шөкер, миннән дә бәхетле кеше. Бәкый апа, Аяз абыйны сагынып искә аласыз инде, истән киткән дә юктыр инде аның, әйме? Мин нәрсә генә эшләргә тотынсам да, котым чыга. Шунда ук Аяз нәрсә әйтер. Менә бит, канга сеңгән инде. Ой, Ая, кай, ия, Ая, Аяз, менә ул. Ул сезне бик хөрмәт итә, бик ярата, ди, мин хәтерлим әле. Э, менә соңгы көннәрендә авырып ятканда Аязга Эй, бабай, синнән соң мин ничек яшәрем дидер идем дә. Ә яшисең, карчык, яшисең. Э, мин генә калырга язмасын синнән. Син яшисең, ди торган иде. Мин үзем дә әйтәдер идем, инде миннән калмасын иде Аязым дип. Ходай Тәгалә шулай кушкандыр, Аллага шөкер. Әгәр Мин китеп, Аяз калса, ничек яшәр иде ул? Аяз олгайгач, әллә ни иҗат белән ныклап эшли дә, иҗат белән шөгыльләнә алмас иде дә, шул кадәр нык. Менә ничек нитә бит әле. Сезнең аңа мөмкинлек түгел, шартлар тудырган инде Нәкыя апа. Менә бит ул киткәч ничек әйберләрен чыгарып ятам бит әле. Компьютерда Сез батырлык эшлисез, сезгә без шул хәтле рәхмәтле менә. Рәхәтләнеп аның яңа чыккан томнарына, китапларына Ул бит сезнең бик зур хезмәтегез. Менә шул сиңа алты томлыкны бүләк иттем бит. Әйе, әйе. Менә шул томлыкларны компьютерда бастым бит инде мин. Аяз исән вакытта баса башлап, мин ул томлыкларны 13 елда гына чыгардым. Аяз исән вакытта 98 еллардан баса башлап, 13 елга кадәр компьютерда басканмын инде. Берзаманны Миләүшә Хабутдинова Килеп керә миңа. Галимә. Галимә. Бу минем белән Аяз Гыйләҗев турында сөйләшә, менә синең кебек миннән сораулар ала, сөйләшәбез инде. Аяз Гыйләҗев ничек булган, ничек булган дип, аңынчы нидән Уфадан Гүзәл Сәгыйтова килеп йөреп, кандидатлыгын яклаган иде. Аяз абыйның драматург ише буенча гүзәл яклады. Драматург ише буенча кандидатлык яклады. Әйе, әйе. Шуннан инде Миләүшә килде дә инде авырлы, ни ди, бер көн килә, ике көн килә, бер ай килә. Нәкый апа, бу компьютерың тулган синең, бу компьютерыңдагы әйберләрен нишләтәсең син, ди. Белмим, мин әйтәм, теркәлсен дип әйтәм, Искәндәр аны, мин әйтәм, аларны сакларга алып алып куя. Менә мондый ниләр бар ул вакытта. Искәндәр һәрберсен сохранениегә аладыр иде, куядыр иде, алай иде, листлар белән. Искәндәр килеп, килеп тикшерә иде инде минем эшләрне. Искәндәр дә бастыр, бастыр дип әйтми гел, шул Миләүшә әйтә инде. Нәкый апа, бастыр син боларны, ди. Ярар, бастырырмын. Бу унынчы еллар тирәләрендә әйттем га инде аны. Йөри башладым мин мин Аязның әйберләрен бастырырга дип. Әйбәт. Тегендә барам, монда барам, нинди нәшриятлар бар, бөтен җиргә барам. Төннәрне йоклый алмыйм. Берзаманны, ничек соң мин әйтәм, министр янына керим икән дим. Атналар, айлар үтә, тагын Сөембикә журналының редакторы министрның телефон, сотовый телефонын белмисезме сез аны? Мин әйтәм, беләм, беләм, бир дә, рәхмәтләр яусын. Шуннан мин әйтәм, Аяз Гыйләҗевнең томнарын чыгарасым килә иде, менә компьютерга басылган томнар иде. Мин әйтәм, ун том Ә күп ни күпме чыгара соң? Ун том дип әйтә дер им инде, ун томлык әйберләр җыелган анда, дим. Министр Дамир Шакировка әйтә, менә Аяз Гыйләҗевнең томнарын чыгарыйк әле, хәл итик бу мәсьәләне, ди. Министр белән болар уртак тел таба алмадылар. Кайтып киттем инде шуннан. Шуннан, шуннан, шуннан тагын яңадан шалтыратты Айрат Миңнемолович. Нәкыя апа, Алты гына том чыгарыйк, калын-калын итеп чыгарырбыз. Ризамы син шуңа, ди. Риза, мин әйтәм, бик әйбәт. Выж-выж бер сартыннан берсе китаплар чыкты, министр акча җибәрде, мин каяндыр табып. Менә шулай иттереп, 13-нче елда чыга башлады, 16-нчы елда, 3 елда алты том китап чыгардык. Мең-мең рәхмәтләр яусын, Айрат Минем улым Исхакка менә бер күктән мин мин менә сөйләп күрсәтсәм, менә миңа теләсәм максатка нитәр бара башласам, әллә каян Ходай бирә. Миләүшә күргән инде Аязның дустым Венгриядә югалды, арпы дустым дип язган Ар, пот, ниндидер бер хәрефен дөрес язмаган ул аяз. Арпотмы, арпот, шул Миләүшә аны компьютерда нитеп үзе икенче төрле языпмы, килеп чыккан ул Венгриядән арпот дигәне. Шуннан чыгып, шунда анда Рита Хасанова посольствода эшли торган, шуңа чыгып, Миләүшә ул арпотны тапты. Җомга көн менә 3-4 көнлек үлде инде нибез, арпотыбыз. Нәкыйпә, рәхмәт.
Нәкыйпә, менә бүгенге көндә яшәгән, иҗат иткән язучыларның хатыннарына, җәмәгатьләренә нинди киңәшләрегезне бирер идегез? Һей, Зиннур, язучы ул язучы булып туган була. Аны берничек тә үзгәртеп булмый. Менә мин, минем музыкант бул, музыкага өйрән дип 20 ел чабаклап өйрәтсеннәр, мин берничек тә музыкант була алмыйм. Ул язучы язучы булып торган, музыкант музыкант булып торган. Аларны үзгәртеп булмый. Алар хыялый язучылар. Төннәр буе менә мин Аяз турында, ниндидер нәрсә турында язарга уйлыйм икән, мин аны көндез уйлап йөрсәм дә, төнне башымда гына әле э, хәл итәм. Язучының башы 24 сәгать кенә җитми, башы көне төн эшли. Язучының холкы, язучының хикмәтле бәндә булуын белергә тиеш язучы хатыннар. Мин шуны белгәнмендер, ахры. Бик җайсыз кешеләр алар язучылар. Ләкин Аяз мине яратты, мин аны яраттым. Аяз гомер гомерен Балаларга дип хезмәткә багышлады, иҗатын иленә багышлады. Сәясәт дөньясында бу системаны кабул итә алмады. Э. Бу система бөтен ниләрне бәла-казаларны системадан күрә иде. Әйе шул.
Мин шуннан дөрес дөрес уйга ул фәлсәфи юнәлештә ниндидер яшертен юллар белән әсәрләрендә менә шул системага карата мөнәсәбәтен язарга тырышты. Аяз талант иясе иде.
Мин шуны белгәнмен.
Накыйпа сезгә менә шәхсән үземнең исемнән дә Сәхнә журналын укучылар исеменнән, гомумән, Аяз абыйны яратучы, Аяз абыйны укучы безнең татар укучылары исеменнән бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә исәнлек, саулык. Амин. Сезгә рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт.
Аяз абый өчен, аның иҗаты өчен, аңа менә дөньяга чыгарган өчен шундый менә җәмгыятькә, безнең милләткә Йылдыз булып торган әмә йылдыз кашы булып торган егетләргә өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Озын гомер, исән сау булыгыз зинһар. Аяз э, э, миңа әйтә иде инде яшәгәндә, син Тукай бүләге көтеп торма миннән, миңа Тукай бүләге бирелер дип үмитләнә күрмә. Я, исән сау гына булыйк дип әйтә торган идем инде. 83 елда шорт Тукай бүләгендә бирделәр. 55 яшьтә. Идеме Аяз абый? 55 яшьтә. Әйе, 88 елда Мәскәү. Мәскәү чакырып алып икәү бардык. Нидә э, э, э, Мәскәүдә ак йорттап правительственный бинада хөкүмәт йортында хөкүмәт йортында 20 миллион ем ул акча, бәк күп. Ул акчаларны алып кайтып Аяз Багражда чишмә койдырды, Сарманда, Зәйдә мәчетләргә икесенә дә сәдака итеп бирде.
Э, э, нигезләр генә салалар ияләрдә. Мәчетләргә акча өләшеп йөрде. Э, Зәй районындагы Баграж авылында әти белән әни яшәгән, әнидә шабиттер

Бүгенге көндә, Аллага шөкер, татар халык язучылары. Татар яшәсә, мин яшим, диде ул үзе.